Ah, sahwira. Izvi. Ndaiti kamuri kuchani. Mai Susan wandaka wandakaona baba rumba samuna uzotaura nawo. Chandaitaura zviya kuti mai ningirini mai Susan ndasangana nawo vakati please please taurai na baba Susan madzoke kumba. Aiwa. Ini ndakagara ndamuudza kuti iyo yenyaya iyo dai. Handisi kuzopinda pakati payo kudai. Kana vachida kutaurirana vanotaurirana. kupedzerana inini handina kumbomutaurira sahwira vangu ndomuziva sahwira razvadzitopenga ndichadzokerepi kweuya kusina chinhu its water under the bridge nomaisozen vakazonzwa kuti kwava nemurungu chokwadi hmm. asi sahwira wanga wamumundanguaisahwiraofisi Ah, zvarava isu zvedu zvaamba mm. zvisina ah, zvakatosara i actually regret chandakatangira kuona hama isu zvedu zvamuri muzofamba muchitaura hazvitauri tototyira ivavaka vekushehana rinobva radetezerwa kudai so

Eh? Ah, namburi ngavamboswera vese ah. ndichauya naye zvandichaita ndichauya naye mukugara naye aiwa uya naye indanzwa nokugara ndegagore rese nokusema aiwa uya ine ndapakutobhowa kana ndine muzukuru wangu waunoti zvese zvine zvakarongeka kana mayogati eh. kandenda kubudya tetichidya tese kane ah. muzukuru eh, kudya chemu zviri kuita seko zvakaoma mwanangu Umm mwanangu ka pano pane nyaya iri serious. Ndakasangana nababa wako ndikazama kuvakonvinza kuti vadzoke kumba havasi kuda. Haa vari kutsika madziro hanzi handiite. Havangambotadza ndibva wablame. Asi ka mwanangu kunyange munhu vanhu vanotadzirana asi vanhu vanoregererana handiti ndonzwisisa kuti shuwa ndakavadzinga baba pamba asi kanga vachidzokawo kumba inga mazuva awanda wani. Ene zvimari yavo yakutoperera kuna mai Rumbuka. Ah, saka ndaipata nyeni. Nyeni iri pamari. Apo zvino chimwe chiko futi mwanangu. Anonoziva kuti amai vako ini ndinongoda zvinhu zvakanaka kaini. Saka ikapera hmm. zvatopera. Tasa nembe dzandakupfeka mazuva ano handichakwanisa kuchinja chinja hembe unyatsopfekawo zvinhu zvakanaka. Ah. Hmm? Hmm. Kana iwe mahestera ndichatogona kuchinja. Dai vanga vambodzoka.

Ah. vari very good zvikadi Ah, zvakaoma ende vakatoti amai kana mukaona zvinhu zvenyu zvaita baba wadzoka munozodzoka muchinditenda so ukaona munhu anoda kutendwa ka anenge aiziva zvinhu zvake zviri genuine Mm. Ah, dai zvangudaro kana kumana ish amene unotomboona tombomirira tiona asi ivo vakati vakati ningirikimi hanzi chandingatoita chekuti kana mukaita problem ndikubatsirai handingazokusiya muchifa nenzara asi kandiudze kuti kamari kokupuwa katiki katiki katiki aiwa zvokupuwa chenji inenge yambosarudzwa sarudzwa namai rumbuko indopiwa mabvururu andidini ndoita kuti mari nyatsopinda uku ndoibata eh. Eh, ndonyatsorongaka ah, mm. aiwa dai vandiregerera ushuwa vadzoka kuma ah. zvakaoma mwana wangu hameno ndichamborava asi ndichashinga asi kunganga handiendi zvangu asi ndakatombofunga kuti ndoita kunganga ndoita siku saka ndakazonotaiwa zvekumaporofita zviri nani nganga dzinozokupa zvimwe zvinhu pamwe kune vamwe ka vanoshereketa vanoshinwa saka ndakaona kuti yatimboona mwana kuti zvinoita sei ko iya haisi mari here iri murukwe ah. unodaroko ukadzokera nemari yangu yandapuwa nemukwasha wangu simba Ah, kasikana kana- maziso enyu nemari maziso enyu nemari Ah, iwe iwe ndinondiziva kuti ndiri- ndi- ndinoda ndinoda kugara ndichingochuwa chuwa ndinoda munhu kuti anoda kugara achingodya tunonaka mana Eh. ndatochengetera mwana mayogati aiwa kani aiwa yemayogati ndeimwe Mai ungati yupekuwina uyo mese mai wekani ah, anotozviziva kuti amai vanoda zvinonaka bhosari ndakatengerwa mabasics here ndinawo ko zvinonaka ka unondiziva kuti kana ndapedza kudya ndzinonga ndamagumbeze ko ndeichite ha ndotsengerera zvangu machokoreti nezvinonaka ndatochuma ndichaende ichingodya zvangu kana kwatonditi chiumani nekuti kachiumani anozouya kana mani umani aita sei eh, mari kana ingoripo chete aiwa ndochuwa unditendera mukwasha wangu kani kuti anzi agare kure nemoto aiwa ndafara chaizvo next week ndiuya nemwana orit aiwa uya naye kana mwana atoo kuno kwahono kuti kana nekutsenga tichingotsengerera tiri tu narozi

Then mozodya sadza after. Nyaya dzecoffee idzi haasi hama plan yekuti nditadze kudya sadza here wobva wazoti e madya kumagirlfriend enyu what what Kana ndoziva coffee munoida. Let me just make you a quick cup of coffee ne u- sadza richisanoipa. Arimbokutadza one cup haimbokutadzisei kudya sadza. Ah, alright. Uye mai kuti urefuse chikafu chinobva kuna mai vevana vangu. Kofi yacho ngaiwe zvayo. Okay, mama.

saka handiziva kuti masurumukairini kutoina ah. asi moziva kuti eh, impression yekutanga yakoshaa haa sawira isusu ungatityire here sawira saka ndoziva kuti toya anytime hameno ka maimana

zvemari ini nangu ukasauya eh. handaida kuti usamhanye unomboona ka wanyatsomuona here kuti akamira seikwete kuona ka achidrive benzi achiuya kutenga maspesi kambani kubva watoti haa zvakaringana haa kuti udaro eh. zviri right

Ko amai Rozi vafamba sei kwako? Ah, mai Rozi vabva kubuda mai manje ndifunga vatoti regai ndimhanye ndikwire chitekisi apa vamhanye vauye kumba. Ah, shit. Mm. Ingamawana. Ko mwana wamusiya kupi zvazvanzi masiwa nemwana wani? Andisiyira ka mwana ka zvino manje ndabva ndafonerwa ka nemumwe mukomana anzi pane chidhiri chandinofanira kuita saka aplas anga akuchema mm. sandamusiya pa next door ndikatirega ndichiuya ndidi

Ah, mai Rozi anga achiti haana mari uyu. Yes, yes. Anga achiti haana mari zvekuti ah, inda achitoti kare ati anoziva kuti ndiri munhu wekuda kutsenga tsenga. Zvino angobuda handizive pamwe anga ah, mimi. Pamwe afungwa ndichine kagirosari ndakatengera na baba wacho riya svondo rakapera. Aka- akaomera chero Ah, asikana. ndine ka- ndine ka- ndine ka- kanenge 150 eh, kandamba ndikatozotengerawo mwana chi wotengera mwana mayogati Eh. wosezopfurai kwamai wotenga kamuriwo so Eh, ah ah, ndofunga akanganwa ndendambomuona akabata mari mumaoko asi ah, haana mbondipa mari. kana umbofungawo kuti amai Ah, pamwe akati am- akanganwa kuti amai vatsuro vakudya gadheni Ah, zvakaoma kani haya orit Zvakaoma. amai panapa handina mari but ndine kati Mm. ehe randoda kuti ndibva ndangoroita madhiri kumukomana kwandiri kumhanya saka ndogona kuti tiende paatm across the road tobva taosoatm iri padhuze makusi yakabutswa

Mkwasha nyari right zvake anga achida kutoti tiwe kuzogona tiri tese but azoita emergency kubasa kwake. Mm, taura zvakoma. Nekubasa kwavo anytime unogona kungodedzwa. Zvakaoma vanhu vari kupideti. Tete wako atorwa nasahwira wavo. Noenda kubhora. Kudidi nababa Susan havasiyane chokwadi. Havatombobude kushayana.